Ку музейре Ҫеҫпӗл Мишши ҫырӑвӗсем, Анастасия Червякова патне юратуллӑ ҫырнӑ ҫырӑвӗсемпе ҫак музее йӗркеленӗ. Унӑн юрату поэзине халалласа паян кун ҫак поэзи каҫне ирттеретпӗр. Ҫеҫпӗл Мишши ӗна пурте революци поэзи тесе калаҫҫӗ. Анчах та, чӑнах та малтан вӑл революци сӑввисем ҫырнӑ теччӗре чухне. Кайран малтан граждан лирика пулнӑ тепӗр ӗнтӗ официаллӑ сӑмахпа калас пулсассӑн. юрату ҫырӗ вӗсене, а юрату юрри сӑввисене, кайран вара Анастасия Червяковӑпа паллашсан тин унӑн юрату сӑввисем кайрӗҫ. хӑйсен хушшинчи ҫырӑвӗсене юратупа емелесех калаҫҫӗ тӗпчев ӗҫӗсем. Чи малтанах Ҫеҫпӗл Мишши пӗрремӗш юрату сӑввине Бекшанскисен ҫуртӗнче, Теччӗ хулинчи Бекшанскисен ҫурчӗ, ҫакӑнта Ҫеҫпӗл Мишши килсен Анастасийна пӗрремӗш хут курать. Вӑл пулнӑ пин те тӑхӑршер вун тӑххӑрмӗш ҫулта. Май уйӑхӗн вун тӑххӑрмӗшӗнче пулнӑ. Мӗншӗн шӑп ҫав кун ӑна суд последстви комиссине ӗҫлеме чӗнсе илнӗ. Шӑп ҫав кун вӑл хӑйӗн тусӗ патне, Бекшанский панӗ патне ҫитсе килет ҫак ҫурта. Вара унта вӑл курать Анастасия Червяковна. Кунта мӗншӗнчек фотосене кӑтартнӑ, ку тӗлӗнмелле пултӑр. Кунта куҫне кӑтаратас терӗмӗр эпир мӗншӗн тесен Сеспель Мишши Анастасия Червяковна куҫне курса куҫне уйрӑм уйӑрса курса куҫне куҫӗнчен путса кӗрсе каять юрату авӑрне. Ҫавӑнпа кунта унӑн хитре куҫӗсене Нонна Терентьева кӑтартнӑ ҫак кинора.

упранса юлнӑ. Чӑнах та таса юрату пулнӑ, нумайӑшӗ апла каламаҫҫӗ. Калаҫҫӗ, вӗсем хушшинче тем те пулнӑ тесе те калаҫҫӗ, лаши начаррине те калакансем пур. Анчах та ҫырӑвӗсене тӗплӗн вуласа тухсан вӗсен таса юрату пулни тӳрех паллӑ. Ҫавӑнпа та Ҫеҫпӗле мӗн те пулсан ун ҫинчен яхӑн калас пулсан малтан веҫех вуласа пӗлмелле, кайран тин пӗтӗмлетӳ тумалла тесе каласшӑн. Паян эпир юрату сӑввисемпе юрату юррисем каҫне ирттеретпӗр. Чи пӗрремӗш Ҫеҫпӗлӗн тепӗр сӑввине вуласа пырап та кайран вара эпир чӑвашла сӑвӑсем пуҫлатпӑр. Ҫеҫпӗл Мишши каларӑмӗнче судпа ӗҫлесси капи ҫинче ӗҫленӗ, командировкӑсене тухса ҫӳренӗ, вара ҫӗрле, икере командировкӑран ҫакӑн пек сӑвӑ ҫырнӑ рекламӑсси Черпяковӑн ҫинче. Черпякова халалласа.

Ну, один я. Далекого, друг дорогой, ах, один я, с тяжелыми думами. Ҫавӑн ҫӗрле ҫеҫеллешит ҫӗрпәрі сӗргене хӑйсем пӗрле пулаймассине маларах сиссех.
Юрату мӗн-ши вӑл? Ӑна юрату кунне никам та мӑнтиппа тӗрӗс кураҫҫӗ. Кашни кам мӗнле ӑнланать. Пӗри, пӗриншӗн юрату вӑл, пӗр япала теприншӗн юрату, тепӗр япала теприншӗн патерх япала. Вот а мӗн тӗслӗх Ҫеҫпӗл Анастасия Чебяковна Анастасия вӑл вилсессӗн те юратса пурӑнать. Вот мӗн вӑл юрату. Ӑна мӗн чухлӗ ун пирки пуҫ ватаҫҫӗ, никам та тӗрӗс калаймасть пуль. Но ват ҫынсем мӗн калаҫ, Мӗн вӑл юрату? Е мӗн вӑл телей? Телей для нас покой, теҫҫӗ латинсем. Ҫамрӑккинче ыйтаҫҫӗ, мӗн вӑл юрату? Мӗн вӑл телей? Любовь вет, юрату вӑл телей, телей вӑл юрату. Вот ҫамрӑксемшӗн вӑл телей юратура, ваттисемшӗн, вӗсемшӗн лӑпкӑлӑх кирлӗ. Ҫемьеллӗ ҫынсемшӗн тен тоже юрату пуль-ха. Ман шутпа вӑл унта тен килӗшӳлӗх кирлӗ. Тавтапуҫ.
Кун пек ӑнсӑртран ыйтнипе ҫитсе кармӑн ӗнтӗ. Юрату палах туйӑм. Юратӑва ҫутӑ туйӑмсӑрах та юратӑва туйса илмелле чунпа. Мӗнле калаҫҫӗ, хальхи вӑхӑтра тем те укҫалла илме пулать теҫҫӗ. Мӗн калассӑн, теме те укҫапа укҫалла илме пулать пулин те юратӑва укҫалла илме ҫук. Шел пулин те.
Юрату вӑл вӑй хушать, таса ҫутӑ туйӑм. Юрату пулсан тӗрӗс каласа хывать, тем те туса хума хатӗр ҫын. Пуриншӗн чупса ӗҫлет. Упӑшкашӑн-и вӑл халь мӗнле самана класс кӗчӗ йӑлтӑва ҫыхӑнтарса сӑвӑ пур. Мӗн кирлӗ ҫынна? Нимӗн те кирлӗ мар. Ҫемьере те нумай кирлӗ мар. Юрату, савӑнӑҫ. Халь вот пурнӑҫра халь Америкӑсем ҫапӑҫа ҫӗм тӑваҫ. Шутланта мӗнле ҫынсем-ха вӗсем? Юрату пӗлми ҫукки вӗсен. Ҫынна пӗр-пӗрне ӑнланни, юратни пурнӑҫа тӑсать, тӑсакан япала вӑл, юрату.
юрату тӗнчене тытса тӑрать. Пӗртен-пӗр юрату кӑна ҫӑлса, чӑнах та каларӗҫ-ха, ҫӑлса хӑварать. Но тӗнчене тытса тӑраканни вӑл юрату, тем тесессӗн те, юрату пулмасассӑн нимӗнле те тӗнче тытӑнса тӑраймасть. Ман шутпала вӑл чӑнах та тӗнчене тытса тӑраканни пӗртен-пӗр юрату, юрату кӑна тӗнче тытса тӑрать.
Юрату тенине мӗн вӑл юрату Хусан кайманерле калама юрать пуль. Юрату тенине кашни хӑй майлӑ ӑнланать. Камшӑн вӑл юрату ҫемье, камшӑн вӑл юрату ача, камшӑн вӑл укҫа.
Асан шутупа мӗнле-ши? Арҫынпа юрату укҫинче юрату. Ман шутпа юрату вӑл телейлӗ пурнӑҫпа пурӑнни пуль ачи те, ҫемйи те, Атте-анне пурри, тӑван кил пурри. Ку телей пуль ку вӑл? Телей. Телейлӗ те юратӑвӗ те пӗрлех пуль. Вӗсен уйӑрмастӑн.
Уйӑрма ҫук ку пуль вӗсене. Юратура телей тупатпӑр, телейре юрату тупатпӑр.
Юрату мӗнне пӗлместпӗр, анчах пурте юратать. Ачам пек икӗ йӗркеллӗ сӑвӑ ҫуратчӗ. Ну, мӗн каласӑм те, юрату пирки радиопа пӗр ҫул сехет каланчӗ те, пӗр темиҫе ҫул каялла Галина Вастрюкова ҫакӑнта килсе ҫырса илчӗ те кайран радио ҫуртнех илсе кайса тата калаштарчӗ. Питӗ нумай калаҫнӑ эп ун ҫинчен. Мӗн калас килет ӗнтӗ, юрату вӑл яланах пӗр-пӗрне курас килсе тӑни, юратнӑ ҫынна. Ялан санӑна курас килет. Тата хирӗҫ утса пынӑ чух юратакан, юратакан ҫын хӑй сисмесӗрех кулма пуҫлать, тути сарӑлса каять. Ҫавӑн пек япала. Тата юратнӑ ҫын умӗнче эсӗ ҫурӑмпа тӑма нимӗн те мар хӑрамасӑрах ҫурӑмпа ҫаврӑнат, вырӑнпа ҫаврӑнат, ну, вӑтанмастӑн. Ҫавӑ пур. Тата мӗн калас, ну, юрату чӑнах та пӗтӗм тӗнчене, пӗтӗм пурнӑҫа тытса тӑрать. Тӗнчене тенӗрен, юрату палӑрӑвӗ вӑл тӗрлӗ халӑхӑн, тӗрлӗ континентӑн хӑйне май. Вот эсир Америкӑна кайӑр, унта минтери хӗрӳллӗ вӗри хӗрсем ҫурма ҫара, хӑвӑрах курнӑ ҫавӑн пек ҫара хӗрсене ҫакӑнта чӑвашсем патне илсе кайса килсе ярса чӑваш арҫынӗсем паллах ухма кайрӗҫ. А кунта никам та никам те тивмест, ҫӳреҫҫӗ ҫавӑн пек труссипе анчах темелле, темелле. Ҫавӑн пек ҫара вӗсене вӑл нимӗн те мар. Инди халӑхӗн хӑйӗн вӗсем юратӑва юрласа палӑртаҫҫӗ пӗр-пӗринпе. Астӑватӑр-и эпир ҫамрӑк чухне инди фильмӗсем мӗнле чаплӑччӗ халӗн пек кино ярап тепӗр чух телевизорпа кӑтартмаҫҫӗ ун пек. А вот ӗлӗк питӗ савӑнса пӑхса ларатпӑр. Чикансен вӗсен юратӑвӗ киносенче пӑхрисем мӗнле вӑйлӑ вӗри вӗри юрату анчах халь паянхи куна та чикансем вӗсем мӗнле калас хӑйсен чысне ҫухатмаҫҫӗ ҫавӑн пек ҫирӗп тытса пыраҫҫӗ вӗсен йӑли-йӗркисем ҫирӗп мӗншӗн чикансене кӑштах хисеплетӗп Вӗсем хӑйсен чӗлхине те манмаҫҫӗ, хӑйсен тумне те. Пӗтӗм халӑх умӗнче ҫӳреҫҫӗ утса, чикансемсӗр пуҫне ытти такам вӑл. Вот вӗсем хӑйсен тумне манмаҫҫӗ. Вот йӑли-йӗрки. Чӑвашсен мӗнле юрату? Чӑвашсен юратӑвӗ ҫинчен кӑштах Спиридон Михайлов ҫырнине астӑватӑп. Вӑл мӗнле ҫырать? Чӑваш арҫынӗ хӑйӗн арӑмне юратса пурӑнать, хисеплет тет. Уншӑн тем тума та хатӗр. Арӑмне лайӑх тумлантарасшӑн чӑваш арҫынӗ укҫи-тенкине пачах та шеллемест тет. Чӑнах та, вот кӗрӗксем Ҫӗре ҫитиччен пулнӑ ҫав кӗрке тума миҫе сурӑх усрамалла пулнӑ е тата чӑваш килӗнче, ҫуртӗнче чи хакли вӑл хушпу тухья, феньгӗсем, ҫавсем пулнӑ ӗнтӗ. Апла пулсассӑн чӑваш арӑмне мӗскӗн тесех калаймӑпӑр-ха. Вӑл арҫине пуҫ пулсан та мӑйӗ вӑл чӑваш хӗрарӑмӗн лайӑхах ҫаврӑннӑ пулмалла. Мӗншӗн тесен пирӗн Митха вӑл чӑваш халӑхӗн ҫавӑн пек вӑлтса каласси, кӑштах тӳррӗн мар, ҫавӑн пек шутарса каласси пур. Ҫавӑнпа чӑваш армии вӑл тӳрех вӑрҫа кӗрсе ҫухӑрса вӑрҫмасть. Ну, тӗллерен пур пуль Ханьдиевӑна таврӑнас. Вот. Кӗрекере те чечен е ытти халӑх хӗрарӑмӗсем вӗсем сӗтел ҫине яшка пырса лартаҫҫӗ темиҫе тӗллӗ апат-ҫимӗҫ ӗҫме-ҫиме анчах хӑнасемпе пӗрле арҫынсем пулсассӑн унта сӗтел хушшине вӑл ларма пултараймаҫ. А чӑваш арӑмӗ ӗлӗкрен сӗтел умӗнче тӑрса сӑра ярса тӑнӑ вӑл, сӑра курки тултарса тӑнӑ. Вот ҫав та пур. Ну, эп каламас чӑваш арӑмӗ. Чи малта пуҫсӑр пулман вӑл. Вӑл яланах арҫынна хисепленӗ, арҫын хӑй вырӑнче пулнӑ. Халь те ҫавӑн пекех вӑл. Ну, юлашки вӑхӑтра гражданла прав, гражданский прав теҫҫӗ. Ҫав мана, паллах, килӗшсех каймасть. Ну, мӗн тӑван, самана улшӑнса пырать. Юрату тени те туйӑмсем, ҫамрӑксен урӑхларах. Эп питӗ телевизорпа пӑхма юратап «Пятница» канал «Орел и решкӑлда» Дмитрий Комаровӑн «Мир наизнанку». Вуна эп пӗртте сиктермест вара. Вот ӗнер кунӗпе ҫав ӗҫлемест те кунӗпе ҫавна курса лартӑм. Япони унта Япони ҫӗршывӗ ҫинчен унӑн тӳнтерлӗ енӗ японецсен тӳнтерлӗ енне кӑтартать. Ая тӗлӗнсе тытса карӑм. Вӑт Японире пӗр-пӗринпе калаҫса чуна пусарма май ҫук. Ӑна укҫа парса, укҫа тӳлесе кута кӗрсе карӗ ҫак мӗн ятарласа пӳлӗмсем пур. Вот ыталас килет-и, калаҫас килет-и укҫа тӳле. Вот ҫав, ҫавнашкал япала. мӗн пӗтӗмлетсе калап. Чӑнах та юрату пире пурӑнма вӑй-хӑват парать. Каламалла мар, юратакансем ҫамрӑксем анчах тесе ватӑ ҫынсем те юратаҫҫӗ. Чун вӑл нихҫан та ватӑлмасть. Чун ватӑлмасть, юрату та нихҫан та пӗтмест тесе шутлатӑп. Шеллетӗп юратусӑр пурӑнса ирттернӗ ҫынсене. Вӗсем юрату мӗнне Пӗлмесӗрех хӑйсен пурнӑҫне вӗҫлеҫҫӗ. Ун пекки те пур. Ун пеккисем те пур. Вӗсем маншӑн питӗ телейсӗр ҫынсем пек туйӑнаҫҫӗ. Хама эпӗ вӑл енчен телейлӗ тесе шутлатӑп. Вот юрату пиркисӗр мӗн калаятӑр? Чӑвашла калаттӑр, вырӑсла мӗнлерех? меллерех? Ну,
юратупа ҫӑмӑлтарах пурӑнма. Юрату пулсассӑн?
Да, юрату пулсан ҫӑмӑлтарах.

Ҫинах мӗншӗн вӑл юрату, вӑл ӗмӗртен-ӗмӗртен пуракан ыйту пуль ӗнтӗ. Мӗн чухлӗ поэтсем, писательсем юрату пирки ҫырнӑ, мӗн чухлӗ кӗвӗ кӗвӗленӗ. Ҫавӑнпа та вӑл, наверное, пурнӑҫри чи вӑйлӑ, мӗн тери вӑйлӑ туйӑм, хӗрӳллӗ туйӑм пулин те вӑл, ну, юрату та тӗрлӗрен пулать пулин те чи малтанах юрату туйӑмне ача ашшӗ-амӑшне юратнине туйса илет пулӗ, кайран тӑван ҫӗршывне хӑйӗн кӗтесне, ӳссе ҫитнӗҫемӗн ӗнтӗ тата мӑшӑрне, мӑшӑрне тейӗпӗр, хамӑр ача пӑчасе тейӗпӗр. Ну, юрату пурах пуль те ӗнтӗ. Юрату пулмасан ҫӗр ҫинче пурӑнма та кичем пулнӑ пулӗччӗ пулӗ. Пурнӑҫа тытса тӑраканни юрату теме те пулах пуль чӑнасах та. Ӗҫе юратни те пӗринчен ҫаплах та. Тата хамӑр вот те пӗртеклӗ юрату тейӗпӗр ӗнтӗ. Ҫакӑ Бурак ҫӗрӗнче. Ҫавӑнпа пурне юратӑр пӗр-пӗрне. Юратупа пурӑнма пурнӑҫра ҫӑмӑл темелле пулӗ. Уяв ячӗпе пурне те Чӑвашсем, вӗсем, наверное, ӑнланаҫҫӗ вӑйлӑ туйӑма, ӑна ҫын курсассӑн кӗвӗҫсе куҫ ухтарма пултарать. Ҫынсем, чӑвашсем особенно, вӑл япала систермен. ӑна радиора тӑкалаҫҫӗ. Эсир пӗрмай ҫав телевизор шӑпа ҫинчен каласа пама тӗллес. Ӑнӑтума телейлисем ҫинчен каласа памасӑр калес. Телейлисем вӗсем хӑйӗн юратӑвӗ ҫухаласран, кушӑкасран хӑраса ун пирки каласа памаҫҫӗ. Ҫавӑнпа радиорасем телейлӗ шӑпасем ҫинчен ҫукрах. Пытаратпӑр та, она систерместпӗр тенче, ҫав япалана, наверное, и спокойно гнать хамӑр хамӑр савӑнса пурӑнатпӑр.
юратӑвӑмӗн кӑл тенине Ҫеҫпӗлӗн сӑввине вуларӑм та ҫав пек ҫавӑрттарса каласшӑн эпӗ халь. Халӗсӗр калар та ҫамрӑк хӑй илемлӗ, куҫ курать илеме тенӗ пек. Арҫынпа хӗрар хушшинче юрату вӑл. Мӗнле калас, пӗрне-пӗр йӑланнинче телейлӗрех пуль. Хӑш-пӗр чухне Илеме курсассӑн арӑмпе ушкӑнӗ урӑх ҫӗрелле куҫсем те кураҫҫӗ, пӑхса та илеҫҫӗ. Анчах та кунта кӗвӗҫӳ туйӑмӗ кирлӗ мар пек туйӑнать. Кӗвӗҫӳ туйӑмне пытармалла пек туйӑнать, мӗншӗн тесен кун пек хутшӑнусем кӑна усалланса каяҫҫӗ, натярланса каяҫҫӗ. Унсӑр пуҫне пӗрне-пӗри упраса пурӑнни. ҫав юрату тесе шутлатӑп. Арӑмпи упӑшки упраса пурӑнни кунта ӗнтӗ вӑл пӗрне-пӗри ӑнланни те, пӗрне-пӗри пулӑшма тӑрӑшни те, пӗрне-пӗри хисеплени те. Пӗрне-пӗри упраса пурӑнни. Ҫулсем иртнӗ майӑн вӑл татах кирлӗ упраса пурӑнасси. Ҫамрӑк чухне мӗнле калас, вӑй-хал нумай та, таҫта ҫитсе тем те туса ӗлкӗрнӗ пек туйӑнать. Анчах та ҫулсем иртнӗҫемӗн лӑпкӑлӑх кирлӗтерӗш те хӗрсем. Лӑпкӑлӑхра пӗрне-пӗри хисеплесе, ӑнланса пурӑнни тата вӑйлӑрах кирлӗ. Пулас тӗрлӗ майлӑ та кашнин хӑй анчах та ҫемьере пурӑнас пулсан пӗрне-пӗри ҫакӑн пек упраса пурӑнни чи малтан пулмалла пек туйӑнать. Ҫак вӑл юрату пек туйӑнать ман шухӑшпа. Хӗрхенни те ҫакӑнтах упраса пурӑнать. Ӑнланни те, пулӑшни те, хисеплени те веҫех ҫакӑн те пӗрне-пӗри юратнӑ пек туйӑнать ман шухӑшпа. Ҫапла пултӑрччӗ, ҫавӑн пек юрату сан та псире пурне те ӗнентерӗ.
Ывӑлӑм те вӑл ҫамрӑк чухне пӗр тӗрлӗрех япала пек туйӑнать. Ун чухне урӑхларах юрату, курас килсе тӑрать темелле. Ватлӑхра ӗнтӗ вӑл пӗрне-пӗри хисеплени, пӗрне-пӗри хӗрхенни, яланах пӗрле пулӑшса тӑни. Эп ҫапла те сӑртлатӑп. Мӗн вӑл юрату? Ҫав япала не калама та пӗлместӗп. Тавах.
Ну енчен те икӗ ҫын хушшинче юрату туйӑм ҫуралчӗ пулсассӑн вӑл телейлӗ юрату. Вӗсем пӗр-пӗрне иккӗш те юратаҫҫӗ. Анчах та бывает, ну, пулать вӗт хашам пек моментсем. Пӗри кӑна юратать, тепри юратма хӑйне ирӗк парать. Хӑй юратмасть те, например.

туйӑм пулсассӑн вӑл иккӗшне пӗр-пӗрне юратсассӑн ҫав чи лайӑх туйӑм иккӗшне пӗр-пӗрне юратсассӑн ҫавӑн пек калаҫҫӑн эп каҫарӑн йӗркелле калаймар мар наверное
паян питӗ нумай юрату ҫинчен каларӗҫ юрату тӗнчинче пурӑнатпӑр те пӗр пирӗн тӗнче те юрату яла кайсан ялти юрату хулара хулари юрату Хуть ӑҫта каян, юрӑсем те юратусемсем юратмасӑр юрлаймастӑн вӗт юрӑна тоже. Калаҫсан, паллашсан кунта пӗтӗмпе юратуллӑ хитре ҫынсем паян пуҫтарӑннӑ чӑнах та. Ҫеҫпӗл Мишши юратӑвне ӑна пӗлтӗмӗр. Питӗ вӑйлӑ Ҫеҫпӗл Мишши, Мишши ҫырнӑ сӑмахсем итлесе халь эпир шкулта та кӑсене итлемен. Юрату ҫинчен тата питӗ хӑватлансах карӑмӑр. Ҫулсем пур пулсассӑн та юрату нихҫан та сӳнмест. Юратмасӑр нимӗҫ те тӑваймастпӑр, чӑнах та калап. Юратса пӑрахан та ҫав ӗҫе питӗ тӑвас килет. Унта та юрату вӗт. Арҫынпа хӗрарӑм хушшинче те ҫывӑх юрату. Мӗне-ха юратнӑ ҫын патне юрат килелле каймассӑн часрах килелле васкасах чупапӑр. Тӗнче юратусӑр сӳнет пуль вӑл. Тӗнчере ҫапла юрату пулсах тӑтӑр. Сӑвӑҫсем юратуллӑ сӑвӑсем ҫырччӑр, юрӑҫсем юратуллисене юрлаччӑр.
Юрату вӑл ӗлӗкрех, тен, тата маларах аннесем вӑхӑтӗнче ӑна вӗсем шӑппӑн кӑна хӑйсен ӑшӗнче шутланӑ пуль. Арҫынпа мӗнле выртассине те, ачасем ҫутатассине те ман анне мӗнле калать? Эп как мама, эс папана юратни тет те, ан ит унӑн пеккине тет. Эп сире пилӗксене ҫуратнӑ вӗт тет. Ахаль пулман пуль, вӑт чӑн пек. Вӑт чӑн пек шутпа. Ҫавӑнпа та, тен, эп хам мӗне калатӑп. Эп качча кайман, анчах та ача ҫуратнӑ, ӳстернӗ, мана тӑватӑ мӑнук. Тӳрін калап ялнах. Ҫыннӑн ҫывӑх ялан та пытарман. Ҫавӑнпа та каласшӑн, юрату вӑл чӑнах та ӑна кӑшкӑрмаҫҫӗ. Вӑл шалти туйӑм. Юратакансем телейли теҫҫӗ. Чӑнах та ҫапла пулӗ вӑл. Анчах та уйрӑммӑн калама эпӗ ӑна пултараймастӑп.

Вӑрҫасси те пулать, юратакансем вӑрҫаҫҫӗ те, хитресе те каҫҫӗ, коварство илӳпе вара ҫырман ӗнтӗ. Ҫавна ун пекки те пулать. Анчах та юратма пӗлекенсем телейлӗ. Мӗншӗн тесен вӗсем каҫараҫҫӗ пӗр-пӗрне. Ҫав юратни ҫапах та шалти туйӑм ҫӗнтерсех пырать. Юратнӑ ҫынна ялан каҫарса тӑрас килет, ӑна юратса тӑрас килет. Вот вӑл илемле шалти туйӑм тесех каласшӑн. Юратманнисем те пур-ха. Хӗрсем
юратар пӗр-пӗрне.